Fl-2011, il-Gvern permezz tal-Building Construction Act iwaqqaf il-BRO. Sewwa, il-BRO parti mir-remit tagħha fit-2011 kien li joħloq dan ir-reġistru. Tnax-il sena wara, għadna bla fucking reġistru. Għandek raġun hu. Imma li huwa speċjali li nsaqsik, Mike, li inti taħdem mill-qrib ma' dawn in-nies, li inti fl-industrija ma' dawn in-nies, dawn in-nies għax ma ridux jew għax huma talment inkompetenti li ma jaslux biex jagħmlu reġistru? Le, le, il-biċċa xogħol hija l-ogħla ħaġa. Mela jiena ngħidu sar fi 2011. Għax dan nuqqas ta' reġistru qed qed iwassal għal dawn l-imwiet. Ejja ngħidu awtorità.
Naqblu, naqblu, naqblu. Mhux bil-fors imma. Mhux bil-fors.
Jekk jekk jekk ta' serjetà ta' fuq. Mhux ovvja, mhux innuqqas ta' serjetà. E, e, e, l-ebda regola.
X'għasab dan huwa punt fundamentali.
Ġon, Ġon, l-ebda regola, l-ebda liġi, ħadd assigura li 100% mhux ħajkollok. Mhux qed ngħidlek li f'daw 11 sena mietu, f'daw 11 sena, 12 sena, ah. mietu 44 ruħ. Eżatti. perswas li tal-inqas wieħed minnhom li kieku kien hemm ir-reġistru tal-inqas wieħed minnhom u għad nkun klementi u ħani. Ma kienx imut. Jiġifieri, din l-inkompetenza tal-inqas qatlet persuna. Jien asmani da diskors għattu anke qudiem l-inkjesta ta' ġaw filosofija. Illi li affarijiet ikun siru sira siru aħjar. Ġifieri naqblu. Naqblu, naqblu. Le le, jiena fati ma tafx inti tifhem. Illi fil-verità il-BRO 2011 meta sar daw ingħataw ftit flus. Issa immaġina inti tmexxi l-BRO U għandek ftit flus xi tqassam, ġifieri għaddewlek ftit flus il-Gvern biex tinvesti f'dad-dipartiment il-ġdid. Inti mbagħad trid tiddeċiedi x'ħa tagħmel. X'inhuma l-prijorità dak il-ħin? Li jkollok l-iskrivaniji, tixtri l-kompjuters, tibda tħaddem il-pagi, Allura inti mbagħad u ġifieri il-biċċa xogħol hija li l-BRO Sippost da dipartiment il-BCA inna 20 ta' snin. Taf kemm kiber il-dipartiment tal-BRO fl-aħħar 11 sena, 12 sena? Li jew żgura saret qabża kbira tal-aħħar ta' fil-BCA, jiġifieri Għax u, mela, ħan orientawna eh. għandis f'din il-konverzazzjoni eh, eh. sewa. Mela, il-BCA li kienet il-Building Construction Act hmm. sa waqfet fil-2011 il-BRO hmm. li kien il-Building Regulations Office. Bizmin il-BRO jidir l-2019, il-BRO jisir il-British. Għalfej British, bil-fors British rritnajt, għet nishtiq li terġa tiġi reġna l-għura salvana, nizumawar. Fil-2019 il-BRO tittransmuta ruħa u tibda ssir il-BCA li hija il-Building Construction Agency li xogħolha kien li minn hemmhekk issir il-Building Construction Authority. Sewwa. Issa, f'dan inti qed tgħid, inti qed tgħid illi r-raġuni li fit-, I mean li tgħid li fit-tnax-il sena ma toħroġ ir-reġistru bro. Anke jekk inqabad ħaqqa l-qaħbeġ, jien u żewġ lavranti ta' noħorġu bih dan. I mean, it's not excusable. Iva, iva.
Imma again, jiġifieri qatt ma kien sar, l-MDA ħadna l-inizjattiva, aħna stajna noqogħdu ma nagħmlu xejn. Imma irrispondieli di għalfejn ma sarx. Ma nistax nifhem. U għax ma tifhimx men, tgħidlix ma tifhimx, inti tafhom il dan nies għalfejn ma sarx. Iva, isma, għax għax m'għandhomx ċertu riżorsi. Inti għandek raġun. Illi fil-verità, għada inti biex jagħmlu liġi, biex jagħmlu liġi l-gvern. Kieku rreġistraw persuna kuljum fi tnax-il sena, kieku għandna r-reġistru tal-kuntratturi tal-Angola, tal-Rwanda. Tinsiex kellhom affarijiet oħra x'jagħmlu ta. Ivi daw, ismagħni, u inti Eh, l-aħħar darba għandek il-ħaddima tal-gvern nofstanari fis-sajf. Għandek, eh, ġviri, ovvjament, id-dipartimenti mhumiex effiċenti għas il-privat ta' John, il-dipartiment tal-gvern. Aħna aħna nsibu diffiċi wkoll meta mmorru ninnegozjaw hmm. u nitkellmu mal-gvern u nitkellmu ngħidu sma' di taħseb issir fi żmien tliet xhur, jgħidlek tliet xhur jew sena. Kien jgħidu għalfejn ma sax jsir fi żmien tliet xhur, eh, għax hekk u għax hekk. Għax inti l-gvern tinżix li huwa burokratiku. Dan huwa r-riżultat ta' korruzzjoni tal-korruzzjoni. Isma' John, anka tal-klientelizmu tal-korruzzjoni ta' sistema li ma taħdimx. Iċ-ċivil huwa monstru ta' biex jaħdem. Ikraħ ħafna wkoll.
Issa, il-biċċa xogħol li inti biex meta immaġina Minn mindu tibda diskussjoni. Imma tnax-il sena mhijiex burokrazija, Mel, tgħidlix li hija burokrazija tnax-il sena. Hija le, isma', isma', il-biċċa xogħol hija li. They didn't, they either didn't care, jew kellhom il-pressjoni biex dan reġistru ma jsirx. Aħna żgur li qatt m'għamilna pressjoni biex ma jsirx, għax din kemm-il darba li weħlu fina ċertu NGOs hemm barra u jippruvaw idawruha illi aħna ma ridnihiex, jien anzi kemm ili President. Qatt m'għamilt pressjoni biex ma jsirx dan ir-reġistru? Anzi, jien naf għad jekk tara fil-media. Jek nitkellmu fuq liċenzji, jena fuq il-media bħalissa xi xini għaddejja waħda mill-ikbar kwistjoniet li għandi mal-gvern. Nixtieq li l-liċenzja tal-kuntatturi jsir iktar bis-serjetà. Issa, jiġifieri qed ngħidlek jiena John, mhux talli ma nixtiequx isiru, talli talli qed ngħidlek jiġifieri dal-aħħar xhur mal-Ministru Stefan Zinzo Azzopardi li ngħid ukoll fl-istess ħin għamel biċċa xogħol tajba, jiġifieri ħdej, jiġifieri għall-komplikazzjonijiet li jgħaddu minnu ċ-ċivil, għamel biċċa xogħol tajba. Jiġifieri iddiskutejniha, rajna l-public consultations, intervejna, kellna wkoll argumenti interni, jiġifieri anke bejn il-membri tagħna. Inti tinsiex illi jista' jkollok lobbying mhux mill-assoċjazzjoni, jista' jkollok kontraturi u żviluppaturi individwali jmorru mal-gvern, jitkellmu mal-gvern, jiġifieri aħna ma nistgħu, aħna fatt il-gvern b'hekk ngħidulu, ngħidulu kemm jista' jkun, sur gvern, tkellem mal-assoċjazzjoni, toqgħodx titkellem fuq ma fuq policies ma' individwi, għax inti l-individwi jara l-biċċa tiegħu u bħala assoċjazzjoni. X'kunflitt hemm?
ċivili.
X'kunflitt hemm għax inti qed tgħid li jiena nkellem il-Zrin Zone ngħidlu XYZ. Eżatti. Imma mbagħad hemm nies li huma indipendenti eh. jew ma jew ma membri imma ma xed jaqblu miegħi. Eżatti. U jmorru minn wara jagħmlu jiġri. Jiġri bħalissa m'hemmx bil fl-MDA fuq dan il-reġistru? Ara, Fuq il-liċenzja tal-kuntatturi, sa ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm qbil imma xi ġara. Mela ħarġet public consultation. Kellek il-bennejja ż-żgħar ma riduhiex il-liċenzja. Ma l-bennejja mhux diġà liċenzjati? Le, le, le, inti għad hawn tinsiex tal-kuntratturi qed nitkellmu. Dan se jekk inti bennej, trid issir kuntrattur. Jekk inti qiegħed tlieta min-nies, mela inti bennej u bi tnejn min-nies miegħek trid tapplika liċenzja kuntrattur. Qed tifhimni? Mela inti kien tibennej u tħaddem tnejn min-nies u ħa tmur twaqqa' binja, għandek bżonn liċenzja ta' kuntrattur biex. Għax issa sirt kuntrattur. Għax sirt kuntrattur. Għax kif kabbart il-business. Le, u mhux kabbart il-business biss, inti bennejt tfisser li għandek is-sengħa ta' kapaċità tax-xogħol. Li issa sirt kuntrattur trid turi li għandek VAT number, li għandek tħallas it-taxxa, li għandek ċertu kwalifiki, jiġifieri saret iktar tqila. Ivi, ma hekx kellek, iż-żgħar ma riedu xejn, kważi, u l-kbar riedu aktar iebsa ħafna l-liċenzja. Imma aħna. Jiġifieri hemm qasma fil-ħsieb. Da żgur kien hemm qasma kbira. Kien hemm jew għad hemm? Le, jiena bħala President intqajt diversi drabi maż-żgħar, diversi drabi mal-kbar, u kkonvinċejt il-membri tagħna li għadnilhom isma', ejja mmorru għal dit-triq kif qed ejja mmorru għal dit-triq kif jixtieq imur il-Gvern. Ħalli nibdew l-ewwel pass. Għax jekk nibdew ngħidu jekk il-Gvern jisma' miż-żgħar u ma jagħmel xejn, Problema għal kulħadd. U jekk jisma' minnkom biss, mill-kbar biss, ħa tkun problema għax ħa jwaffqu lil kulħadd. Aħna nemmnu li ż-żgħar. U l-ewwel pass huwa?
Huwa l-ewwel pass kif ħadem il-Gvern. Aħna li jien m'iniex naqbel magħhom, bħala MDA m'aħniex naqblu mal-Gvern, huwa li neħħa l-obbligu mid-draft public consultation għal liġi, neħħa l-obbligu tal-insurjens li tipproteġi lill-ġirien u lill-ħaddiema. U hemmhekk kellna xejn diżgwid qawwi. Għax jiena nemmen li l-ebda kuntrattur ma jista' jaħdem mingħajr ma jkollu insurjence li jipproteġi lill-ġirien jew li jipproteġi lill-ħaddiema. F'dak il-każ, min ħallas l-insurance? Bħalissa l-iżviluppatur iħallas l-insurance? Meta jkun hemm sit għaddej, l-insurance min iħallasha? Le, bħalissa, ara, l-iżviluppatur iħallas insurjence. Li jikkaverja l-proġett. Sewwa.
Jekk ikun.
Jiġifieri mhux indemnity? Indemnity issa daqsxejn teknika ħafna. Il-biċċa xogħol hija li meta żviluppatur jħallas l-insurance, taf ikun hemm instanzi fejn il-kuntrattur ma jkunx ma jkunx covered u jispiċċa min ibati jew il-ħaddiem tal-kuntrattur jew il-ġirien. Allura, infatti, tkellimna mad-diskussjoni, tafx kienet ir-raġuni inti? Taf għalfejn il-qbil taf għalfejn ma kienx hu? Għax li l-assoċjazzjoni tal-insurjens qalu li hawn ċertu kuntratturi li m'aħniex lesti ninxurjawhom. U għadtlu għalxiex? Imma mhux dak is-suq. Għatlu għal xiex mitkomx? Għallax mhumiex serji biżżejjed. Għatlu allura jekk jiena jien nemmen li kuntrattur li mhux serju biżżejjed biex iġib insurjens mhux serju biżżejjed biex iġib il-liċenzja.
Mela tlaqna.